A dan ni yma heddiw efo Grant Paisley yn Gaernarfon. Diolch yn fawr iawn am ein gwahodd ni ac am ein croesawu ni yma. Mae'n grêt i gael chi yma. Fi'n sbio, faint mor prydferth ydy e yma yn Caernarfon. A diolch yn fawr iawn am dod. Felly, Grant, beth mae deg yn ei wneud? Wel, mae datblygiadau egni gwledig, neu deg, sy'n dipag helf i ddeud, yn menter cymdeithasol sy'n gweithio yma yn Cynarfon, ond dros gogledd gorllewin Cymru, gweithio efo cymunedau a prosiectau ynni a newid hinsawdd. Dyn ni helpu nhw yn cynhyrchu ynni, neu prosiectau cynhyrchu ynni, neu helpu nhw i bod yn mwy effeithlon efo defnydd o'r ynni, i sefio arian, sefio ynni, neu dyn ni'n gweithio ar prosiectau sy'n torri lawr ar carbon a dod o pobl at ei gilydd i cydweithio dros y newid hinsawdd. Beth yw rweledigaeth te, efo deg? Mae deg di cychwyn oherwydd oedd ni weld cyfle i dod o pobl at ei gilydd i gweithio ar prosiectau sy'n well yr economi, well yr ymgolchedd, sy'n dod y bydd i cymunedau ac yn gweithio trwy iaith uh, cefnogi y diwylliant ni yn Gogledd Cymru hefyd. Ac oedd yn y cymunedol uh, un fath o prosiect sy'n gwneud bob ddim fel yna efo gilydd. So mae gweledigaeth ydy dod y pobl at y gilydd i mewn y cymuned nhw, neu dod y cymunedau at y gilydd i wneud rwydwaith dros Gogledd Gorllewin Cymru i rannu profiadau, i cydweithio, i wneud y llefydd i well i pawb i byw i fewn. Perffaith, gweledigaeth dda iawn. Ac sut mae'r gwaith yma'n cael ei, ei greu? Beth ydych chi'n wneud? Ie, yeah. yeah. wel mae gwaith i gyd i wneud efo pobl. Dod y pobl at ei gilydd ydy be sy'n pwysig iawn. I pobl i siarad am be, i be maen nhw isio, i pobl yn siarad am dan be sy'n gweithio iddyn nhw. Fel arfer, byddwn ni'n cael rhywun i cysylltu efo ni yn dweud, o, grant, a mae gennym ni afon sy'n rhedeg drwy cymuned ni. A dyn ni'n gallu gwneud hydro scheme, neu, o, grant, mae gen i adeilad yn y cymuned ni, ac mae'n costio ffortiwn i redeg o. Be dyn ni'n gallu gwneud i torri lawr ar y costa. A dyna y pwynt lle da ni cychwyn gwaith efo nhw. Weithiau, da ni angen dweud wrth nhw, mynd i siarad efo pobl yn cymuned, chdi. Be sy'n gweithio gorau? A be mae pobl arall isio? Oes gen, gen digon o pobl i dod at y gilydd i cydweithio ar prosiect fel yma? Um, so, dwi'n cefnogi fo trwy hynny, da ni helpu nhw i planio prosiect allan, da ni gallu helpu nhw ffaindio arian os dyna be maen nhw angen, gallu helpu nhw i wneud rhyw astudiaeth feasibility, i dall beth sy'n posib. Dyn ni'n gallu renu stories efo nhw, amdano be mae pobl arall wedi wneud, tebyg iddyn nhw. Dwi'n ffaindio mae hwn yn gweithio rhaid dda. So mae pobl yn meddwl, o, dyn ni ddim yn gallu wneud hynny. Dim ond fach ydy ni yn cymuned bach ni. Ond actually, dyn ni, pan dyn ni dod at y gilydd, dyn ni'n gallu wneud bob ddim, ynddo? Mae gennym ni digon o power i cydweithio efo'i gilydd. So pe, pen ni'n dod y pobl at y gilydd yn ei rennu stories a sbi fe maen nhw'n wneud y cymuned dros fanna. A mae pobl yn dweud, os maen nhw'n gallu wneud o, den ni'n gallu wneud o hefyd. Pa maen nhw'n wneud yn fanna, den ni ddim yn wneud yma? Cwestiynau fel yna. A mae hynny i gyd yn ysbrydoli pobl ac grymuso pobl a rhoi hyder iddyn nhw, barod i wneud y gwaith eu hunain. Ardderchog. Ac o ran y prosiectau felly te, pa fath o brosiectau ydych chi wedi llwyddo i greu? Wel, dan ni'n cydweithio, bob tro mae gwaith ni cydweithio efo pobl arall. So, does gen deg ddim un prosiect ei hunan sy'n cynhyrchu ynni neu torri lawr ar ynni. Um, ond da ni wedi gweithio efo dros 150 o cymunedau dros Gogledd Cymru a, a prosiectau fel Siop Pwll Glas, Gair Rhithyn, a siop cymunedol, gael ei byrch yn gen y cymuned, sy'n gael ei setio fyny den yn neuadd y pentra. Ac oedd nhw'n stryglo efo cost y ynni, ac um, mae cost y ynni yn neud y siop uh, yn, yn rhy costus i redeg, oedd e ddim yn cynaledwy. So, dyn ni helpu nhw gael solar panels right dros tor y neuadd pentra. ac mae gael incwm o gwerthu'r trydan, mae nhw'n ddim yn defnyddio yna, mae hwn yn talu am rent nhw yn y siop. A wedyn mae cost y trydan nhw wedi hyneru oherwydd mae'n defnyddio trydan sy'n gael eu cynhyrchu yna, a mae hwn yn gwneud y siop mwy cynaliadwy. Ond wedyn mae yna prosiectau lot fwy hefyd. Um, rhywbeth fel um, yr hydro schemes. Mae gennym ni tri gogledd Cymru efo cymunedau fel Abergwyn Gregin neu Bethesda neu Llemberis lle maen nhw'n cynhyrchu yn ei hunan o hydro schemes wedi tynnu arian o'r cymuned. So, mae lot o waith da fyna. Wyt ti eisiau ychwanegu ar y prosiectau hynny? Neu wyt ti eisiau sôn am yr sialensau chi wedi wynebu wrth wneud y gwaith yma? So beth sy'n gweithio rili dda ar ein gwaith ni, dim jyst penderfynu dod pobl at ei gilydd, ond penderfynu dod y sefydliadau at ei gilydd, creu partneriaethau, penderfynu gael un cymuned i gweithio efo cymuned arall. So wedi weld hynny efo project Cyd-ynni. Ni sydd wedi cychwyn efo pump cymuned i cyd-weithio dros cynhyrchu ynni eu hunain i dysgu efo'i gilydd, a dyna lle mae Tri Hydrosites yn dod i fewn, ond hefyd oedd yn, oedd y cymuned arall uh, i weld sut maen nhw'n wneud uh, maintenance ar eu, ar eu prosiectau nhw, sut maen nhw'n siorio uh, y prosiect, um, bob math o cwestiynau fel yna. Mae'n gallu dod at ei gilydd i siarad, i ffeindio sut mae'n wneud yn well, a wedyn allan o hynny, um, dyn ni'n wneud cydynnu dau mewn cyd â ni dau, mae yna deg o cymuned sy'n dod at ei gilydd a ni'n gwneud lot o solar panel projects rwan um, dros y, y Gwynedd i gyd lle mae solar panels yn mynd ar adeladau cymunedol a wedyn da ni'n ffeindio ffordd i defnyddio yr ynni yna uh, i helpu uh, cymunedau yn yr adael yna i ennill mwy o arian i torri lawr ar cost nhw a pe mae'n ennill arian Mae hwn yn cael ail fuddsoddi mewn prosiect nesaf sy'n dod ymlaen hefyd. A mae prosiectau nesaf sy'n dod ymlaen pethau fel ceir trydenol cymunedol. So bydd ti weld yn lot o cymunedau ni yn yr ardal yma, yn dros Gwynedd, um, lle mae yna car trydan, lle mae pobl gallu dod i benthyg o. Mae gennym ni un yma yn Cynarfon, y car yn Afon, dyn ni'n galw fo. Mae fyny yn Bethesda, mae gennym nhw'r e-van. y trydan, y car trydan, a fan i fanna. A wedyn, a mae pobl yn bwcio fo, a mynd allan o fo, mae'n costio, be diolch, llain y 6 pint yr awr, neu llain y 40 pint y donod, a gael di testio car trydan, gael di defnyddio fo yn lle gael ail car, Dyn ni'n ffaint o rai busnesau yn defnyddio fo oherwydd mae'n torri lawr ar, ar carbon nhw a teithio y gwmpas hefyd. So mae prosiectau fel yna'n dacro. dod allan o peth. Pen da ni dod o pobl at y gilydd i wneud un prosiect, a mae'n llwyddiannus efo'r un prosiect, mae hwn yn codi hyder, mae grymuso pobl, mae'n barod i mynd ymlaen i wneud prosiect arall, beth bynnag ydy y prosiect. Oes mae unrhyw heriau ydych chi wedi wynebu yn ystod y daith? Wel oes, mae yna heriau i bob, bob un da sy'n werth i wneud, ynddi. So, da ni dod dros heriau fel pwy sy'n byrch yn tir pen i trio wneud prosiect ar tir, os neu gael cyniatau gan y tir. Um, weithiau mae yna problemau i codi yr arian jyst i cychwyn a prosiect sy'n gallu bod yn enodd. Um, ond yr problem mwyaf fel arfer ydy y problem efo'r grid, y grid cenedlaethol, sut ni'n cysylltu efo grid, y costri grid, um, os mae yna capacity fewn y grid. A mae hyn yn problem mawr iawn oherwydd mae hyn yn um, problemau cenedlaethol a dyn ni ddim yn gallu trwsio hein yn cymunedau ni. So ni angen trio ffaindio ffwrdd i gweithio rownd hynny a dyn ni ddim wedi dod i'r ateb i problem yna eto. So dyn ni dweud wrth cymunedau pe mae'n dod at ni yn dweud, o, dyn ni eisiau gwneud prosiect ynni. Wel, mae yna tri peth ti angen, really. Ti angen y tir, Rhaid at, ti angen gwybod mae'n posib i cysylltu efo'r grid a ti angen gwybod lle mae arian mynd i dod i wneud i ti. Os ti'n cael y tri peth yna, wel wedyn dyn ni off and running go iawn. O ran y cefndir felly te, beth yw'r syniad y tu ôl i gwyrdd ni? Wel mae gwyrdd ni yn prosiect ofnadwy cyffroes. Um, oeddwn ni clywed amdan cyfle sy'n codi gen y Loteri Cenedlaethol dros Prydain, oedd gen nhw cronfa y Climate Action Fund. A ni'n clywed yn den hynny yn meddwl, o, mae yna deg miliwn o piner yna. Sut ni'n gallu dod y dipyn o hynny i dod i'r adael ni? Ac oedd yn gofyn am den partneriaethau i, i gweithio dros y climate. Ac o'n i'n meddwl, mae gen i digon o partneriaid dros yr adael ni, a dyn ni o hyd yn trio cydweithio, ond dyn ni sgrablo gwmpas am dip bach yr arian i helpu wneud un prosiect naill llall, ac dyma oedd cyfle i gael digon o arian i ni really cydweithio fy gilydd, i really dod y pethau fyny at scale, i wneud pethau lot fwy. So, dyn ni wedi dod ar, ar pimp partner arall at y gilydd i sta lawr i, i siarad yn be dyn ni'n gallu wneud dros newid hinsawdd yn cymunedau ni. Ac fel oedd yn digwydd, oedd yn wneud lot o gwaith yn barod, ond oedd yn bach. Ac oedd rhywbeth yn digwydd yn Blaen y Ffestiniog, ac oedd eisiau gwneud yr un peth yn Bethesda. A mae'n anodd i gael yr amser i dod yr un person drosodd. A'r un peth yn digwydd yn Bethesda, ac fes ni'n licio wneud hynny yn Llenberis. Sut i ni gael y gwybodaeth dros fanna? A peth sy'n digwydd yn Llenberis yn gallu digwydd yn dyffryn nenlla, lle mae'n wneud rhywbeth arall. A maen nhw i gyd yn gallu dysgu o beth sy'n digwydd yn Pen Llun. So i dod y pawb at y gilydd efo'r y capasiti yr adnoddau ariennol a staff at ei gilydd i gyd i trio wneud y gwaith oeddwn ni'n wneud, ond wneud ar sgael lot fwy. Ac pen yn eistedd law e, efo gilydd i siarad, un peth oedd ei rili really eisiau wneud oedd uh, ymgysylltu efo pobl mewn cymunedau ni, a gael mwy o pobl at ei gilydd. So i dod fyny efo'r syniad o wneud cynulliadau hinsawdd cymunedol. i trio gael 50 person yn bob cymuned sy'n cynrychioli'r cymuned at ei gilydd i siarad dros beth sy'n posib, beth fas nhw'n licio weld yn cymunedau ni. Ac o'r hynny, um, dyn ni wedi gwneud dau blwyddyn o pilot scheme ac wedyn oedd y lotri'n cyf yn cefnogi ni uh, i wneud mwy o gwaith. Rwan, so mae gennym ni tua pedwar blwyddyn o hyn o gwaith arall i wneud. Beth sydd ar y gorwel ar gyfer y dyfodol? Ti'n deud y bydd i'r pedair blynedd. Beth sydd i ddod? Dwi'n meddwl mae pawb llawn gobaith dyddiau yma. Mae yna newid sy'n dod dros ein, ein gwlad ni. Rhywbeth i wneud efo newid o'r uh, uh, y llywodraeth, e-, ella yn Sen Steffan. Ond hefyd mae pobl yn dechrau weld trwy cydweithio beth sy'n posib. So byddwn ni dal yn dod pobl at y gilydd, ond rwan Mae gennym ni um, prosiectau, mae gennym ni cynlluniau a, ac dyn ni gallu um, cydweithio i wneud prosiect dros bwyd, prosiectau dros ynni, a tyfu coed, a trefnidiaeth, um, bo, bob math o, o prosiectau fel yma lle mae pobl wedi ymgysylltu efo ni i wneud o. Ar ran ynni, dwi'n meddwl beth sy'n really exciting, mae gennym ni yma yn Cymru rwan am um, ynni Cymru sy'n cychwyn. Dyna ni clywed o Sen Steffan, mae'n mynd i cychwyn GB Energy, sy'n rhywbeth tebyg hefyd. Mae dau yn nhw yn sôn amdano sut ni'n gallu cadw buddion i fewn cymunedau ni lle dyn ni'n cynhyrchu ynni. So, um, mewn ynni Cymru, maen nhw'n sôn amdano gweithio cymunedau i wneud mwy o prosiectau cymunedol ynni sut dan ni'n gallu gwerthu'r trydan dan ni'n cynhyrchu yn lleol i pobl lleol. Dipyn bach fel farmer's market ond on ei trydan. Sut mae hwn yn gallu gweithio? Um, mae hwn di bod yn fel yr holy grail i ni dros yn y cymunedol dros y degawd diwetha. Rwy teimlo fel rwan mae yna rhyw gwrth o, o bob ochr uh, um, sut da ni gallu wneud hynny. Mae llywodraeth hefyd yn ddod i wneud hynny. Mae'r regulators yn dweud mae eisiau weld o digwydd. Wrth gwrs mae cymunedau isio weld hynny am blynyddoedd. So gobeithio mae hwn ydy y peth, cynhyrchu hynny yn lleol, gwerthu fo'n lleol, i bydd pobl yn lleol. Perffaith. Diolch yn fawr iawn am ych amser chi heddiw, ac um, pob lwc yn y dyfodol. Um, prosiectau arbennig, uchelgeisiol a chadarnhaol hefyd, felly diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn am gofyn fi bod yn rhan o hynny, mae'n greu i gallu rhennu ein stori ni.